Bu dünýäniň lezzetem, aýşy-eşretem wagtlaýyn zat. Agzybir adamlardan halkam, Hudaýam müňde bir razy. Halypa, muň manysy nämekä? Gulak sal, Salyh!
Ilki bilen gülerýüzli bolmaly. Pygamberimiz örän az güler eken, emma ýylgyrmak bolsa oň hemişe ýarany bolupdyr. Halypam her maşgalada bolşy ýaly är-aýal uzak wagtlap bir ýerde ýaşamaly bolýar. Birek-birege bolan söýgini yzygiderli gorap saklamak kyn bolsa gerek. Şeýtanyň iň halaýan işleriniň birem maşgala ojagyny dargatmak. Är bilen aýal söýgülerini bir-birine görkezmeli, äşgär etmeli. Haýsam bolsa goýberilen giçjik ýalňyş üçin birek-biregiň göwnüne degmekden ýa-da ynjytmakdan gaça durmaly. Eger oňuşmaýan bolsalar, onda nätmeli? Onda olar, ilki bilen, bolup geçen düşünişmezlikde nebsiň we şeýtanyň paýynyň bardygyny bilmeli. Ana şonda olaryň gahar we gazaplary. Böyleje Goşmany we ökünjüürler talyh.
Mundan başga-da bir-birlerinde görmek islemeýän gylyklarynyň özlerinde hem bolup biljekdigi babatynda oňatja pikirlenseler gowumyka diýýän. Galanja gaharlarynam unudyp birek-birege bagyşlap biläýseler-ä. Ine saňa bagtly bolmagyň esasy şerti.
Baba! Kaka!
Şu ýere guş çekip beräýdä. Meň çekenim owadan bolanok. Guşy näme çek.
Ondan-a git-de sapaklaryňy taýýarlan. Kaka, bulam surat sapak-da. Şeýle dur ders soragşy. Seň bu edýäniň kagyz we galamy zaýalamakdan başga zat däl. Bolmanam size seredýän bolmasa şeýle bordy. Hany ejeň nirde? Ejem Hatyja daýzalarda. Eý Hudaý, uzyn gün Hatyjaňkyda bolanyny az görýäpka. Agşamlaryna bir öýde bolaýmaly-a. Hatyja özüniňkilerden kän üns berýär. Kaka, ejem oňa kömek edýär ahyry. Hatyja daýza ýarawsyz.
Ejem geldi öýdýän.
Size kim gerek?
Kakaň öýdemi?
Hawa.
Bar oglum, sen öýe gir.
Bä, muňa eýsin diýsene. Müşkan bar bol-a.
Gülnar, naharyňy etin bolrak edäýmerkeniň-dä, et nahary ýen bilmez ýaly. Etbaryny atdym-la, kakasy arkaýyn bolaý. Etiň gowusyndan iň jylky ýerinden aldym.
Gowy edip bir doýaýyn diýip.
Gurkan!
Bol çalt saçagyň başyna gel! Ine bardym kaka!
Gyzym seň edýäň näme? Nahara ilki ulular başlamaly ahyryn. Kakaňdan öň bahara başladyň näme bor? Eje men gaty ajykdym.
Hany durla. Seň eliňdäki näme? Ýene-de surat çekdiňmi?
Çekdim özä seret gowy bolupmy? Kaka ine bu sen, bu ejem. Kaka seň edýäniň näme? Indi gaýdyp surat çekeni görmäýin. Näme üçin çaga beýdýäň Şatlyk? Sebäbi uzyn oturyp derslerine taýýarlanmagyň ýerine biderek zatlar bilen meşgul bolýar. Bir topar kagaz bilen boýa garşylaýar. Çykdaýjy üstüne çykdaýjy. Neden gyýyrmaja? Waý kakasy çagadyr-da surat bilen näme işiň bar? Men şu öýüň erkegi bolýan bolsam hemme zat bilen işim bolar. Arkaýyn ýaşatmaga huýuňok. Sen şu gylyňy haçan bes ederkäň men ýadadym. Eşitýäňmi ýadadym. Maňa gygyrma düşnüklimi? Gygyrma maňa. Aýal öz ärini gygyrýan däldir. Eger ol är diýeniň öz çagalarynyň aladasyny etmese olary diňlemek islemese şonda näme etmeli?
Eje!
Kakam näme üçin beýtýä?
Ýa-da ol erbet adammy? Oglum, seň diýýäniň näme? Kakaň erbet adam däl, ýöne ol azajyk gaharlandy öýdýän. Ýok, gowy däl.
Gowy bolýan bolsa, agşamky gelen aýal bilen gepleşmezdi ahyry. Näme?
Sagja bol, Muharrem!
Saňa-da nesip etsin! Diýseň gowy-la. Tizigem erbet-dä. Aý, goýun-a soýmadyň welin soýarys-da, sag bol.
Enşalla, hemmämizden razy bolsun!
Hawa, bolýa, bolýa. Eý, Hudaý!
Sen näme, göreňokmy, garaň gapykmy?
Emgek bolt geçsin gardaş.
Emgek bolsun emgek bolsun. Muňa bir serediňä azyndan on millionlyk çykdaýy etmeli boldum. Indi näme etmeli? Boljak iş boldy ýöne bir alajyny tapar. Alajyny tapanyňa ýagşy welin iş alada kän düşýäňmi? Meň bolsa ulagsyz duran ýerim düşünýämiň? Onam bir zat etjek bolarys. Sizi kyn ýagdaýda goýup bolmaz-a. Ony ederis, muny ederis.
Nädip etjek? Guluňyzyň güwänamasy barmy? Hawa bar. A seňki nirde? Meňkem ýanymda.
Onda ussa tap bejerdiler-le muny. Ussa gözlemesegem bor-la. O nähili?
Maňa Salyh Demir diýýärler. Meň özümiň ulag bejerýän ussahanam bar.
Onda meň bagtym daş ýarýa-da. Edeniňe şükür, hemme kişä beýle bagt miýesserem etmez.

Seret, bu atam, bu bolsa pişijegimiz Akja. Şeýle-de bir pişijek bolarmy? Mugallym saňa ekilip goýaýmasa? Meň barja ekip bilişim-de, çekmedikden-ä gowudyr. Ertiriňiz haýyrly bolsun mugallym.
Günaýdyn. Hany seň çeken suratyň? Ýan torbadamy? Çantada.
Mende surat ýok näme etsemkäm? Mugallymyň gahary geler. Şoň üçin hem sen görünmeseň gowy bolarmyka diýýän. Anajaňam boldy, ýörüň synplara. Furkan, sen näme dikilgazyk bolup dursuň? Men derslere baryp biljek gäluýam, men surat çekmedimä? Furkan, sen nämeler diýip dursuň? Çekmäň-de näme? Näz ýüzüme baraýyn.
Owadan ulag eken, siziňkimi? Ýok-la, hemme zat Allaňky. Bizem näme, Allaň berenlerine sakçy diýseňem bolýar. Hä, şeý diýsene, oň ýaly bolsa sen git gaýdybam şu töwereklerde görünme, özüm sakçylyk ederin. Şatlyk, sen arkaýyn bolaý, ussamyz degişgenräkdir. Seň bilen oýun edýär ol. Hä, siz şu açarlary alyň. Alyň.
Nedir bunlar? Bu näme?
Bulara nahol ulagyň açarlary? Ulag köneräkdir, ýöne ulagyňyzy bejerýänçä gaýrat edersiňiz-dä. Men-ä näme diýjegimi bilemok. Urdurmasyna urdurdyň welin Hydyr ata ýaly dadyma-da ýetişýäň. Sen heý Hydyr ata diýip eşitmidiň? Hydyr atany bilmeýän bamy näme? Ol keramatly diýýäler. Adamlaň kyn günlerinde dadyna ýetişip olara kömek edermiş. Ýöne hemme adama görünmezmiş. Diňe. Şeý diýsene.
Elbetde şeýle.
Seň o zatlardan habaryň ýokmy? Bolýa men gideýin. Telefon belgimi aldyň dämi? Hawa, hawa, arkaýyn bolaýyň, aldym. Bolýa ýene görüşýänçä.
Olaň resminamalary barada özüm alada ederin, bolýamy? Bolýa, sag boluň.
Şatlyk. Şatlyk diýen. Nämä gygyrýaňaý masgara edýäňä daş töweregi. Şatlyk.
Şu gün Furkan okuwyna gitmändir. Näme?
Näme üçin gitmändir? Ir bilen oň çeken suratyny ýyrtanyň üçin gitmändir. Ýyrtamda näme bolupdyr?
Surat suraty biröge düşdüňizaý. Şatlyk.
Senden haýyş edýän, meň üstüme gygyrma. Suratsyz mekdebe barsam bu golum gaharlanar diýip okuwa barmandyr. Ýer başga nirä gitmiş onda? Men näbileýin.
Gaçyp gidendir-dä. Hemmesi sen sebäpli. Düşünýäňmi? Hemmesi sen sebäpli. O nähili men sebäpli? Men näme edipmişim? Mundan beter näme etjekdiň? Çagalara çenden aşa ýüz berýäň. Onsoň biri surat çeken bolar, ýene biri başga zat eder. Ýeri näme boldy? Näme ediň ýaňy? Aýdyber! Şatlyk, Ýaňça diýmänmiň özüň köçede gygyryp durmaly diýip. Indi hemme kişi bize seredýär. Haýyş edýän, ýör oglumyzy gözläli.
Aýyp dälmi, aýyp dämi? Ilk-ä çagaňy ýitirýäň, soňam aýyp dämi diýen bolýaň. Kim bilsin çaga nirde näme işläp ýör? Eger şoňa bir zat bolaýsa, sen günäkär borsuň, düşündiňmi? Indi näme sömenip dursuň?
Hemişe ýalňyş iş edýäň.
Ýeri, nämäni ýalňyş edipmişim? Furkanyň iň gowy görýän suratyny mynjyradyp zyňdyň. Men oň gowulygy üçin şeýtdim. Seň ýaly ony lälikdir edemok, düşnüklimi? Onda o zenan kimdi? Haýsy zenan? Men öýde ýokam, öýmüze gelip giden aýal kim şo? Kimdi-o? Kim ol?
Ony saňa kim aýtdy?
Furkan aýtdy.
Indi sen maňa ynanman ýumruk ýaly çaga ynanýaňmy? Bir aýalyň öýümize gelip gideni ýalanmy eýsem?
Kim ol aýal?
Ýeri kim bolanda saňa näme? Kim bolanda saňa näme diýmäň näme? Men seň aýalyň ahyry. Maňa hemme zady bolşy ýaly aýtmaly. Men seň öňüňde hasap okamaryn. Bu meň şahsy işim. O nähili şahsy işiň?
Nädip şahsy işiň bolýar? Şahsy-da, saňa näme?
Beýle bolsa men onda saňa mundan artyk ynanyp bilmen, Şatlyk. Är-aýalyň arasynda-da bir ogryn iş bolarmy? Maňa gulak as, Gülnar.
Biraz edesiň gelýän bolsa, Furkanyň aladasyny et, düşdüňmi? Çagaň nirededigi belli däl. Günäkärem sen.
Men näme üçin surady gowy çekip bilmeýämkäm? Näme üçin?
Alam. Alam. Aýyr bu ýerden. O näme üçin? Görýäňmi, işlejek bolýan-a. O nähili iş?
Diwary reňklemeli.
Näme üçin?
Sebäbi maňa diwary reňklemegi tabşyrdylar-a.
Nähili reňk çaljak bolýaňyz? Dürli-dürli reňk çaljak. Ala-mola her hili reňk çaljak. Siziň çynyňyzmy?
Elbetde çynym.
Birem diwaryň ho ýerine surat çekmegi tabşyrdylar. Örän gowy. Gowy zat ýok-la. Men surat çekip bilmesem näme? Men surat çekip bilýän. Ony men çeksem bolmazmyka? Sen başararmykaň? Hawa çekerin. Özüm örän oňat çekerin. Haýyş etýän, suraty men çekäýeýin, Atajan, men çekäýeýin-dä, hä?
Bolýa, ylalaşdyk, suraty sen çekersiň. Ýaşa!
Sag boluň Atajan!
Haýsy tarapa gitdikä o?
Garşy bolmasaň bölünişik göz däl. Sen o tarapa git, menem bu tarapa gideýin.

Ata, nähili owadan boldumy? Örän owadan.
Ýöne bir zadymyz-a ýetenok, meň reňkim gutardy. Dükana gidip, maňa bir guty gyzyl reňkli boýa getirip berermiň?
Bolýa getirerin.
Furkan dur. Torbaňa malyk git. Boýagy torbaňa salaýgyn. Bolýa.
Gowy ýatlatdyňyz.
Men derrew gelerin.
Eý, waý kaka. Sen nirde gezip ýörsiň?
Siz nähili gepe düşünmez çagalar?
Aýdylany diýleni düşüneňzokmy? Men size nämeler öwretjek bolýan, siz bolsa tersine. Şatlyk ýaňyşmaýan adamman, boldy bes edin indi. Çagaň gorkaşyna bir seret. Boldy etjekkä, gorkan bilen dözelýämi näme? Zat ýalňyşdymy jezasynam çeksin. Kakasyna gulak asmaýan çagalaryň başyna nämeleň gelýänini bilýäňizmi siz? Hä, bilýäňizmi, size diýýän, bilýäňizmi? Ýöne men erbet iş etmedim-ä, kaka. Surat çekmek erbet däl-ä.
Gepleme.
Kakaňa akyl öwretjek bolýaňmy? Surat çekeňok diýdimmi, çekeňok. Men näme diýsem, şonam edersiň. Düşdüňmi?
Şatlyk boldy däýsen indi. Gaty gorkdular ahyry. Çagalar ýatyp dynjyny alsynlar. Näme gürleşjek bolsaň, ikimiz gürleşeli. Men seň bilen näme gepleşeýin-ä, näme gepleşeýin? Bu näme diýdigiň bolýar, Şatlyk? Men seň aýalyň dämi näme? Çagalarymyz barada aladalanmaly näme eýsem? Sen olardan başga kimiň ba?
Alo.
Noldy? Näme boldy? Hemme zat gowlukmy?
Merýem. Maral, hany aglamaň goýsana.
Tamam. Bolýa diýdimi?
Men hökman bir alajyny taparyn.
Sen hiç kim ýanyna diliňi ýaraýmagyn.
Sen menden arkaýyn bol, Maral. Men hiç kime hiç zat aýtman. Bolýa, sag bol. Sag bol.
Bolýa.
Kim ol jaň eden?
Kim bolanda saňa näme?
Belki maňa jaň edýänleriň atlaryny ýazyp bermelidirin, hä? Gerek bolsa onam bermeli bolarsyň, Şatlyk. Aý, ýog-a.
Meni diňle. Men näme edesim gelse ederin. Diýesim gelen zadam diýerin, düşünýäňmi? Seň islegleriň maňa aýak bagy bolup bilmez. Indem agzyňy ýum! Ony näme üçin ýummolmuşym? Seň şu bolşuň boljak bolsa, öýe aýal getirmederem gaýtmarsyň. Maňa bolan garaýşyň hiç hili, söýgiň, hormatyň galmandyr. Meni hasabam edeňok-la. Sen meni içje-de göreňok, eşitdiňmi? Içje-de göreňok! Men saňa gapyl diýdim, gapyl!

Gülnar! Gülnar näme gulagyň apyldymy?
Taksi! Taksi! Hadi oğlum. Bol oglum, bol gyzym, çaltrak münüň, boluň.
Çabuk. Boluň.

Bu günä. Sen bedenleňe jogap bermelä borsuň.
Hepimiz. Hany siz duruň wakaly.
Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ertiriň haýyrly bolsun ussa. Sen bärde näme işläp ýörsiň? Käbir resminamalary siziň goluňyz gerek boldy. Men o zatlara elim degenok şu wagt ussa. Işim köp.
Öýländen soň dukanyma geläý.
Şatlyk aga. Siziň bir zada gaharyňyz-ä gelipdir. Bu ýagdaýda gitseňiz bir zadyň üstünden baraýmaň. Meň başyma nämeler düşenini bileňok, şoň üçinem işime goşulma. Şatlyga haýyş edýän, bu ýagdaýda gitme. Meň işime burnuňy sokma diýýän.

Eje, men şatlygyň bolşundan ýadadym. Indi bizar boldum. Çagajyklamyň gelejegi üçin dişim gyzyp çydadym. Bir aýal bilen ogryn-mogryn gürleşmegine men indi çydamok, eje jan, çydamok. Näme diýip, näme aýtjak? Gyzym, sen ýalňyşýan bolaýma. Näçe ýyldan bäri ýaşaşyp ýörsüňiz. Näme üçin ynanaňok? Sebäbi ol edýän işlerini maňa aýdasy gelenok. Hatda meň bilen gürleşesem gelenok. Eýsem, bu zatlar möhüm däm, eje. Bir zenan bilen gizlin duşmagyny, oňa pul hödürlemegi dogrumy näme? Meň ýerimde bolan bolsaň näme ederdiň, eje? Ýene birazajyk çydajak bordum. Men mundan artyk çydap bilemok, eje. Durmuşyň manysy gaçdy.
Toba diý, gyzym, toba diý. Sen nämeler diýýäň? Eje, sen meni gorkuzjak bolýaň, şeýle dämi? Siziň pikiriňizçe, men gorkup ýaşamaly-la onda. Näme etseňizem sesim çykarmaly däl-ä, şeýle dämi, eje? Gyzym ýuwaşrak bolsana çagalar eşder ahyry. Eje! Eje Furkanyň garamlaryny tapamzok niredekä? Nirededigini men näbileýin, men öz günüme goýuň, öz günüme goýuň diýýän. Eje! Mama! Ejem meni gowy görenokmy mama?
Seň diýýäniň näme agtyjagym? Heý ejelerem öz çagalaryny gowy görmezmi? Elbetde gowy görerler mama. Wah size döneýin.
Ýöne ejeňiz köşeşýänçä, gahary ýatyşýança oňa azajyk mylakatlyrak boluň. Bolýamy balalar? Bolýa mama.
Taryh, hany aýtsana Gülnar näme etmeli?
Umydyny ýitirmän, gaharyna bäs gelip dogry ýoly saýlap almaly.
Allaň bendelerine rehim edişi, olara bolan mähri, olary söýşi ýaly, adamlaňam bir-birlerini söýmegi, hormatlamagy ahlagyň iň ýokary derejesi. Gülnar üçin gaty kyn bolaýjakmyka onda? O diýen kyn bolasy ýokla. Gowy zatlary görmegi başaran adam gowy zatlary pikir etmegem başarýandyr. Ýaman niýeti bolanlaram hemişe öz pälinden tapýandyrlar.
Furkan bu kitaby Furkan okaýamyka? El Halim, Näziklikde deňi-taýy bolmadyk bendilerine mähir-muhabbet bilen garaýan. Alla şeýle bir näzikdir welin, adamlaryň azmagyna, özüne garşy gitmegine, adamlaryň ikiýüzlüligine garamazdan, oňa adamyň aklyna gelip bilmejek näziklik bilen garaýan. Olaň ýalňyş ýola düşmeklerini islemez. El Gaffuru. Ýalňyşlyklary, günäleri we hatalary bagyşlaýjy. Günäleriniň bagyşlanmagyny isleýän bendeleriň günälerini we ýalňyşlyklaryny paş etmeýän, tersine olaň hatalarynyň üstüni örtýän, gizleýän. Beýik Allatagala bu gözel atlar bilen ynsanlara ýol görkezýändir. Hak tagallany hem-de Haky razy etmegiň ýollary. Allaň bize mynasyp gören zatlaryny bizem ynsanlar üçin mynasyp görmelidiris.
Gyzym, bir adam seni görjek diýýä. Kim ol eje men soraýan.
Furkan galamyny gaçyrypdyr.
Siz kim bolarsyňyz?
Men Furkanyň dosty. Näme?
Kakam gelipmi eje? Atam! Atam, bu senmi? Eje, men saňa gürrüň beripdim-ä, bir adam bilen diwaryň ýüzüne surat çekdim diýip. Ine, bu şol adam. Eý-waý, galamlam!
Biri şatlyk iberdimi, şeýlemi?
Oglunyň surat çekmegi halaýany indi ýadyna düşäýdimikä? Gyzym, beý diýme!
Bu adamyň näme günäsi bar? Eje, sen goşulma!
Bul adamyň nähilekdigini kim bilýär? Siz biziň öýümizi nädip tapdyňyz? Maňa öýüňizi Furkan salgy berdi.
Gyzym sen öňler hiç kimiň göwnüne degmezdiň. Bu adama bize ýagşylyk etjek bolýa.
Eje meň günäm öt.
Şatlyk iň soňunda menem özi ýaly edip goýdy. Özüme erk edip bilemok. Kä halatlarda nebsiňiziň ugruna gitmegiňiz mümkin. Ýöne esasy zat şony wagtynda bilmäni başarmak. Ana şonda gahar-gazapdan daşrak durup, has näzik, has mylakat hem mähirli bolup bilersiňiz. Aýyplaşmaň aslynda bu zatlary aýtmak nire men nire.
Essalawmaleýkim. Waleýkim essalam.
Ulag näme henizem taýýar dälmi? Entek taýýar däl, bir kun garaşmaly borsuň. Baý seň ussa bolaýşyňy. Men ussa däl. Ussa ýaňyjak aýtdy. Onda sen bu ýerde näme işleýäň? Aý, başardygymdan bejeren bolýan. Şeýle-de bir iş bolmaý.
Etjek bolsaň hemmesini özüň et. Şatlyk aga, bir adamyň hemme zady bilmegi mümkin däl-ä. Men öz bilýänjämi etsem, ýene biri öz bilýänjesini etse. Oň ýalam bir iş bolmaý. Etjek bolsaň-a doly etmeli. Ýöne käbir zatlar tejribe bilen öwrenilýär. Meselem, ýaňy bolan çaga kaka bolmagyň nähili zatdygyny bilmez ahyryn. Edil beýleki zatlarda bolşy ýaly tejribe arkaly öwrenilýär. Maşgalany göýä dükan aýlanýan ýaly ýöretjek bolsaň, bar zady bulaşdyrmagyň mümkin. Maňa kakdyrýaňmy ussa? Ýok, ýok. Men ony size diýjek bolmadym.
Seňki dogry bolmagy mümkin. Siziň bir aladaňyz-a bar öýdýän.
Bar. Hawa, aladam-a bar. Ýöne derdimi aýdar adam ýok. Şo derdiň özem ýeterlik bolsa gerek. Aý, maňa barybir şaý. Aý, näbileýin-dä.
Men nätsemkä, Musa. Aýalym-a meni taşlap gitdi.
Oň ýanyna gidip gürleşip göräýsemkän.
Ýöne ony görsem, gaharym depäme çykýar. Özüm erk edip bilemok.
Şatlyk aga, ýadyňyzdan çykarmaň. Adamy erbet ýollara itekleýän zat nebisdir. Ýer indi men näme etmeli-ä? Men näme etmeli?
Ilki bilen öz ýalňyşlyklarymyzdan başlasak gowumyka diýýän. Öz ýalňyşyna düşünen adamyň ýüregi ýukalar, Hudaýa ýakynlaşyp başlar. Adamlardanam ötünç soramakdan çekinmez. Biderek ham-hyýallar bilen durmuşyna awy gatmaz.

Mekdepden çykyşyňyza göl öýe gaýdyň, bolýamy çagalar? Kakam baraýsa nädeli?
Dogrudanam.
Onda meň özüm sizi almaga bararyn. Düşündiňizmi? Baryň. Gijä galaýmaň, baryň, wah size döneýin. Hadi, baryň! Agam aýdyberiň näme almakçy? Nemeli, inim, maňa bir desse gül bersene. Gelnejem üçin aljakmy? Aý, ýok, edil gelnejeň üçin-ä däl. Men muny başga zada niýetläpdim. Nesip etsin, agam.
Aýdanyň bolsun. Salam, Gülnar.
Sen berde näme işleýäň, Şatlyk? Men saňa gül getirdim, Gülnar. Men saňa gelin bolup baramda-da sen maňa gül bermändiň, näme indi ýadyňa düşdümi?
Gürrüňi köpeltmesene, Gülnar. Al ahyry. Ýörite saňa niýetläp aldym şu güli. Al meni masgara etme agay. Kim gelipdir gyzym?
Şatlyk hoş geldiň oglum.
Eje şuny içerik goýsana. Getir gyzym.
Men seň bile gürleşmeli Gülnar.
Gürleşseň gürleşeli Şatlyk ýöne indiden soň gürleşmäň hajaty ýokmyka diýän.

Gülnar, men öýe gidelik geldim. Men şol öýe gaýdyp barjak ýaly şatlyk. Saňa bolan ynamymy ählisini puja çykardyň. Hany aýt, men näme edipmişim? Aýtsam, seň başga bir aýal bilen gatnaşygyň bar. O nähili gürrüň boldy?
Toba, toba! Şatlyk, sen sesiňi gataltma, men baryny bilýän.
Oň ýaly zat ýok. Gülnar, men çynymy aýdýan.
Daýza, sizem düşündirseňiz-däň muňa. Wah, oglum, men saňa näme diýsemkä? Bolmanda-da, näme diýjegiňizi bilýän bolsaňyz, gyzyňyz bu ýagdaýa düşmezdi.
Oň bilen oňuşmaýanyňyza men günäkär däl ahyry, oglum. Oň bolşy hemişe şeýleje. O hiç kime ynananok. Iň bärkisi aýalyna-da ynananok ahyry ol. Ýöne,
ýöne senem uzyn gün hatyjalardan çykaňok-a.
Öýde çagalara seretmegiň ýerine uzyn şoň ýanynda bolýaň. Gülnar, men çagalaryň öýde alýan terbiýesini alada edýän, düşýäňmi? Agzyňa gelenini aýdyp oturma Şatlyk. Hatije meň iň ýakyn joram. Özem ýaranok, onsoňam men şu güne çenli çagalammy zada zar edemok. Gülnar, senem maňa ynanaňok-a. Aýal diýen ýene diýýäň. Walla garasyny maňa ynanaý, Gülnar.
Furkan maňa beý diýmedi.
Eý Hudaý jan. Gülnar, sen sekiz ýaşyndaky çagaň gepine ynanýaňmy ýa-da maňa?
Aslynda men saňa ynanasym gelýär, Şatlyk. Ýöne, ýöne, ýok.
Ýok, indi men saňa ynanyp biljekgäl.
Bolýa-da.
Meň saňa başga aýtjak zadym ýok.
Belli bir karara gelersiň-dä. Ýöne, senden haýyş edýän, ýalbarýan, Gülnar.
Gel, beýdişip, masgara bolşup ýörmäýli.
Şatlyk, men seň bilen aýrylyşjak. Näme?
Aýrylyşjak diýýäňmi?
Ynha, gülleň.
Indem men öz günümi goý. Belki, men öz ynanyşlamyma doly göz ýetirip öwrenip bilerin. Maňa bar zady bolşy ýaly aýtmajak bolsaň, gaýdyp gelme şu gapydan. Men mundan artyk hiç bir zady mejbur etjek bolma, Şatlyk!
Gyzym, nirä jaň edýäň? Aklawja jaň etjek. Kazyýetiň mejlisini mundan beýläk uzaltmaly däl.
Gyzym, jan gyzym, ýene birazajyk dişiň gysjak bol. Muň ýaly işlerde howlukmaly däldir. Maşgala ojagy mukaddesdir. Sen geçirimli boljak bol, gyzym. Eje, men nädip geçirimli bolaýyn? Ynanmaýan adam bilen ýaşap bolmaz-a. Gyzym, sen on ýyl bäri bile ýaşaşyp ýörsüňiz. Ol seň ynamyňdan düşer ýaly beýle näme etdi? Belki bir ýalňyşlyk bolandyr.
Ýeri bolýa, daýyja. Seň aýdýanyň dogry bolmagam mümkin. Seň hatyraň üçin oň etmişlerini şu gezegem geçireýin.
Çaý alýaňmy Şatlyk aga?
Aý, maňa çaýyňam, berekella, azyňam. Bar işiň bile bol. Aý, senem.
Haýyrly günler. Gündiziňiz haýyrly bolsun.
Gündiziň haýyrly bolsun, Maral. Gel, geç. Näme keýpsiz görünýäň-le? Göwnüňe degen bamy? Aý, ýok-la.
Hemme zat gowy.
Diýmek, öz çagaň suratlarynyň çykdaýjy bolýa diýen bolup, pullaňňy şu heleýe harçlaýan ekeniň-ow. Eý, Allajan! Beýder ýaly men näme etdimkä? Maral içerik girjekkämi? Içerik girip oturmaýyn.
Şatlyk öň bir zat barada gepleşikdiga, eger ýagdaýyň ýok bolsa hökmanam däl, ýagdaýyň bolsada şony. Oň bir alasy borla Maral. Senem çagalaryňam kösenip bildiňdä. Betdir indi.
Taňyrýalkasyn Şatlyk.
Bileýalkasyn.
Sen özüň horlap dörme. Bolýa sag boluň.
Salowmaleýkim Şatlyk aga. Waleýkim essalam.
Hany ulagdan näme habar? Blakaşaň halys meni ýadatdy. Henizem bejereňzokmy?
Gaharly görünýäňiz-le, işler gowudyr-a? Gowulyk nämişledi.
Men-ä seň aýdanyňy edip, bir bogdak çemen alyp aýalyň ýanyna gitdim. Gürleşmek üçin. O bolsa näden dur öýdýäň? Meni it masyr edip öýünden kowup goýberdi. Bu-da hiç diýseň, meni öýünden kowanyny az görýän ýaly, meň bilen aýryşjakdy-ä.
Şatlyk aga nätjek, sabyrly boluň. Seň hem bir, sabyr et, sabyr et diýmekden başga bilýän zadyň ýogsa. Sabyr galdymy näme? Nädip sabyr edeýin? Hany ulagy getirdiňmi?
Ulagyňyz-a gapyňyzda dur.
Salowmaý. Ine açarlaň.
Sakçylygyňyzy beriň inim. Alla adyny aýtsyn.
Bolsada tüýs wagtynda getiräýdiň ulagymy. Salyh senem aýyplaşma gory. Şu günler keýpim ýok. Zyýany ýok Şatlyk aga. Siziň beren ulagyňyz dükanyň arka tarapynda durandyr.
Bolýa.
Men gyssagly işim bar. Ýene-de görüşýänçäk.

Jigim, sen näme üçin oýna goşulaňok? Oýnasym gelenok. Kakamy göresiň gelýärmi? Öňki çeken suratym bar-a, kakamyň ýyrtan suraty. Men bir ýaşuly bilen şo suraty ullakan edip çekýän, özem diýseň uly. Kakam o suraty ýyrtyp bilmez, şeýle gerek uýa. Aýt-da, ony nirde çekýäňiz? Aýtjak däl, gizlin. Zeýnep, Zeýnep, gel oýnaly. Ine, häzir barýan. Furkan ýöne o ýere häzir gidäýme, bolýamy? Ejem bizi alada eder, gelensoň tapmasa gahary geler. Bolýa, gitmen.
Gürkan, nähili ýagdaýlaň? Ata senmi?
Dersleň gutardymy?
Gutaranok.
Onda sen niräge haýdap barýaň? Men
men neme? Surat çekmeýäsmi? Dersleň gutarsyn ahyry, onsoň çekeris-dä.

Nädip tapaýyn mekdebiň ýoluny aýdyber. Ýoldaş müdir, sizden bir zat haýyş edäýjekdim. Diňleýän Şatlyk aga, diňleýän. Gyssagly bir iş çykanlygy sebäpli, çagalar soňky iki sapagyny alyp gitsem bolmazmyka? Gülnar hanymyň ýagdaýy gowumy? Hawa, oň ýagdaýy gowy-la.
Kaka bizi nire alyp barýaň ejem nirede. Ejeň öýde.
Aglaýaň men ejemiň ýanyna äkit. Men seň bilen gitjek gel göýber meni. Menem seň bilen gitjek gel. O siziň ejeňiz bolýamysa men siziň kakaňyz dämi. Goýber bizi, gitjek däl seň bilen. Goýber, gitjek däl. Furkan ýöre diýýän men saňa.
Indiden beýläk meň ýanymda ýaşarsyň. Bi siziň ejeňiziň islegi. Eger ol sizi çyndanam gowy görýän bolsa öýüne dolanar.
Ana şon ýaly eje, hut öz gözlem bilen gördüm. Bar puluny çykaryp berdi şol aýala. Şeýdip arkalaryny sypalaşdyryp, öňki gygyryp duran Şatlyk şeýle bir sypaýylaşdy welin, tanamazdyňam. Gyzym, aýdýan zatlaryň dogrumy bir? Sen Şatlyk bilen gowja gürleşip gör, sen maňa hä diý, maşgala ojagyňy ýykmajak bol. O meň bilen gürleşmese näme? Gürleşesem gelenok. Gürleşäýende näme diýsin? Bir aýal bilen aragatnaşygym bar diýenok. Indi näme etsem diýýäň? Indimi?
Çagalamyň gözüne basyp ýanymda ýaşatjak. Çagalam bilen täzeden durmuş gurjak.
Gülnar hanym, çagalaryňyza garaşýaňyzmy? Hawa, ýöne häzir dersden çykanoklar. Olar şatlyk iki sagat öňe gitdi ahyryn. Bolmasa bir zat bolupdyr öýdýän. Siziň habaryňyz ýokmy näme? Ýok.
Wiý. Hawa ba, habarym ba. Men ýadymdan çykaraýypdyryn. Olar kakasyny alyp gitjegini ýadymdan çykarypdyryn. Sag boluň ýoldaş müdir.
Çagalar, boluň hany elleriňizi ýuwuň, nahar taýýar.

Nahar nida oglum? Men aç däl. Ejemi göresim gelýär. Aç bolanyň tur saçagyň başyndan. Çalt bol. Ejeň ýok. Gaýdybam gelmez. Düşnüklimi? Kaka sen gidýäniň Hudaýam halamaz. Ejem dyrşy gelen. Eje, eje. Duruň, duruň diýýän size.
Eje, eje jan, sensiz biziň içimiz gysdy. Ahyry ýalňyşa düşünipsiň-ow.
Men bärik çagalamy almana geldim. Ýörüň çagalar. Eje, eje. Men saňa çagaly bermen, Gülnar. Bu ýer onuň öýi. Şatlyk, çagalar ejesi bilen ýaşamalydyr. Sen olara näme iýdirmelidigini, näme geýdirmelidiginem bileňok ahyry. Olary başga aýalyň eline berjek bolýaňmy? Öweý ejäň eline öndürip ösdürjek bolýaňmy olary? Gülnar, biderek gürrüň etme. Ony äýl başga aýal. Sen nämeler samraýaň, özüň bilýäňmi?
Şatlyk, sen maňa ýalan sözleme. Şu gün dükanyň öňünde men öz gözlem bilen gördüm. Çagalamy ber maňa. Gülnar, çagalary goýber. Men saňa öňem aýtdym-a, o gören zenanyň meň dostumyň aýaly. Düşüneňokmy? Sen meni aldaýaň.
Däliräp ýörmüň sen, Gülnar? Öz ärine ynanmaýan aýaldan gowy ýanýoldaşam bolmaz, gowy eje-de, düşünýäňmi? Onda men çagalama mynasyp eje däl-ä, şeýlemi? Elbetde sen olara mynasyp däl. Çagalamy ber diýän men saňa.
Eger çagalaryňy isleýän bolsaň, öýüňe dolanarsyň, düşündiňmi? Eje, ejejan! Bolyň, çartaýa giriň.
Çagalamy menden aýryp bilmersiň. Kazyýetde görersiň, olary men senden alaryn. Men olary saňa horlatman, eşitýäňmi, horlatman diýen. Bol çalt ýeriňize geçiň.
Senden sag-aman gutulyp ejeme gowuşmagym üçin Hudaýdan dileg etjek. Men dileg etjek. Men saňa.
Çalt öz otagyňa geç. Ýör jigim Furkan gideli.
Allajan men nämeler edýän. Meň günäm öt.
Gyzym. Näme boldy? Adamym çagalam berenok. Şolary alýançam gitjekgäl şu ýerden. Şatlygam olaň kakasy ahyryn gyzym. Edil seň çagalaňy gowy görşüň ýaly o-da çagalaryny gowy görýär-ä. Indi men näme etsemkäm?
Çagalam berenok. Olara seredip bilmersiň diýýä. Men olarsyz nädip ýaşaýyn? Gyzym, seň ýagşy niýetleňi Alla bilýändir. Ýanýoldaşyňam bir gün hökman biler. Alladan dileg et, sabyrlyrak bol. Allatagalla iň uly ýol görkezijidir.
Dogry welin, siz kim bolýaňyz daýy? Gyzym, men şatlygyň ulagyny bejeren ussada, tanamadyňmy? Eý Hudaýjan, dogrusy men garaşamokdymam. Beýik Alla ähli işleri örän täsin bir ýagdaýda sazlaşdyrýandyr gyzym. Esas zat seň oňa ýürekden ynanmagyň, Allaň takdyryna ten bermegiňdir. Galanynam Alla oňarar.
Furkan, jigim, aglamaňy bes edäýdä indi. Uýam, indi biz ejemizi görüp bilmerismi? Gynanma jigim, hökman göreris, senden aýlanaýyn.
Ýene-de senmi? Agşamyň haýyrly bolsun. Şadatnamaňy galdyryp gaýdypsyň. Ha, sag boluň.
Getireniňiz üçin minnetdar. Salyh görnenok-la ýaşuly. Salyhyňam işi başyndan agdyk.
Wagtjaň edäýmeli ekeniňiz-dä. Özüm barardym-da. Onsuzam men şu ýerden geçip barýardym, sizi biderek azara goýmaýyn diýdim. Işleri kynlaşdyrmaly däl-de aňsatlaşdyrjak bolmaly. Elmydama özüňi özgelere söýdürmäni başarmaly.
Kaka, ertirlik edinýäsmi? Häzir sowady üçin göreýin. Bar sen okuw geýimleriňi geýiber. Uýaň henizem turanokmy? Näme üçin geýinmeli?
Kaka bu gün dynç gün-ä, okuw ýog-a bu gün. Hä, dogrudanam.
Onda-da uýaň turuz ertirlik edineli.
Ejem gelenokmy?
Ýok, ertirligi üçimiz bile edinmeli borus. Ejem dynç günleri aýratyn ertirlik taýýarlaýardy. Bolýar, oglum, bolýar diýdim-ä. Bar uýaň turuz, aşhana geliň, ertirlik edineliň.
Oý! Kaka bu ýanypdyra. Birazjyk düýbi ýanandyr-da. Näme oreý diýýäň iýiber-de. Ejem bişirende beýle düýbi ýananokdy. Ertirlikden soň näme ederis? Bilmedim-de.
Oturyberiň öýde. Telewizor görüň. Sapaklaryňyza taýýarlanyň. Ejem-ä depderimizi barlap berýärdi. Şo hepdede näme iş edenimizi soraşdyrýardy. Soňam mamamlara giderdik. Mamamam bize Alla nähili doga edilişini öwredýärdi. Bally köke bişirip bererdi. Men ejem göresim geldi. Oň ýanyna gidesim gelýär. Onda näme?
Ertiriňizi edinip boluň. Ondan soň aýlanmaga gideris. Ýeri, nirä gidesiňiz gelýär? Nirä diýdigime gitjekmi?
Ýeri, nirä diýjek bolýaňyz? Seýilgähe aýlansak bolar-da. Örän gowy bolar, kaka. Ejem geläýmeli ahyry. O näme üçin gelenok? Sebäbi oň bu öýde ýaşasy gelenok, düşündiňmi? Bes et indi. Ejem, ejem diýip ýürege düşdüň, eýwalla.
Baba bir taka ýene bir çaý alyp beräý. Gyzym, indi giç boldy, öýe gaýtmaly. Eý-weý!
Baba, kaka, kaka, aýagym bişdi, kaka, aýajygym. Ýeri nätdiň ony, balaň yjyny gördüň-ä. Kaka, agyrýar. Bolmanda-da häzirräk bolmasaň agyryr-da. Bar çalt elli ýordan balaňy arassala, bar. Men hasaplaşyp geljek. Senem çaltrak gutar kökeni. Bolýar kaka. Biz üç sany köke bilen üç sany som saldyk.
Bolýar bir minut garaş.
Zeynep. Zeynep, jigiň nirde? Entegem gelenokmy? Ýok, şu wagta gelenok.
Siz ogluma gören näsiňiz? Sekiz ýaşlarynda bolmaly. Ýaňyrak bir oglanjyga çykyp barýardy. Ýör Zeýnep.
Lyň.
Haýyrdyr enjam. Bu ne boluş?
Iygilik bolsun-a herne.
Şeýdişiň bolýamy seň-ä? Hany oglum nirde? Furkan!
O nähili oglum nirde? Bilmekpilän bolma. Oglum sen alyp gaçdyň. Nirde diýän? Furkan ýitirdik eje. Näme? Nirde ýitirdiňiz? Gezmä gidipdik. Bir görsek Furkan ýok. Gözlemedik ýerimiz galmady. Ýöne tapyp bilmedik. Seň çynyňmy, hakykatdanam sen alyp gaýtmadyňmy? Ýok Şatlyk men alyp gaýtmadym Furkany, eý Hudaýjan.

Şatlyk näme siňe bir zatlar et ahyry. Garaňky düşüp gitdi. Çagadan bolsa henizem habar ýok. Men nädeýin Gülnar, görmedik sorumyz kerim galmady. Öýe gitmändir seýilgähde ýok, mekdebine barmandyr. Gidip biläýjek bar ýerini gözläp çykdym. Ony näme üçin polisiýa duýduramzok? Aýtsak olar tapyp berer-ä.
Gidemeýs. Polisiýa duýdurmarys.
Ýok, o bolmaz. Näme üçin duýdurmarys, Şatlyk? Polisiýa duýduran bolup, ertiki gün kazyýetde çagalary maňa bermejek bolup özüňe tutorga edinjek bolýaň, şeýlemi? Çagalary ýeke gün hem saklap bilmedi diýersiň. Ýok, onuň bolmaz. Wah, hemme senden-ä! Ol aýal perwaýym-da däl. Näme bolsa şo bolsun. Men çagamy gaýgaýtýan, Şatlyk. O henizem tapylanok ahyry. Özem ýaňy sekiz ýaşynda azaşan bolmagy mümkin. Gorkýan bolmagy mümkin. Düşünýäňmi şu zatlara?
Sen bolsaň, öz aladaňy edýäň. Polisiýa duýdurmaly, Şatlyk. Men gorkamok. Günäni öz üstüme alýan. Çagalar meň ýanymdady. Men ýitirdim diýerin. Maňa oglum tapyp berseler bolýa. Öňde-soňda Allajan ähli dertlere derman beripdir.
Gülnar, özüň el alsana. Pikirlenmäge urmaý ber-ä!
Şatlyk jaň edýär. Näme üçin men aljyraýan bolmaly? Nebsine gulak asman dogry karara gelse gowy bordy. Şu wagt oňa hiç zat diýmäli, goý özi oýlanyp görsün. Bu oň üçin möhüm bir pursat.
Eý, Biribar, maňa dogry ýoly görkez. Çagamyzy aýyrma bizden. Ony ýaman işlerden özüň gora, Hudaýjan.

Eje, ejejan. Furkan, oglum. Oglum, oglum sen nirede boldun? Surat çekmäne gitdim. Biz gaty gorkduk oglum. Darykmajak boluň. Ýene görşänçäk sag boluň. Eý Allam, saňa şükür edýän. Hudaýa şükür, gözüňiz aýdyň. Furkan, jigim. Seni tapmanmyka diýip gaty gorkduk. Eje, meni öz ýanyňdan aýyrma. Men seň ýanyňda bolasym gelýä. Eje, bolýa diýäý-dä, bolýam, eje! Bolýa, oglum, bolýa. Siz birden üşäýmäň, baryň öýe giriň. Nirde bolduň, ýüregimizi aýardyň?
Ýörüň, ýörüň, öýe gireliň. Wah, meň agtyjaklarym!

Has gijä galan ekenim-ow. Şatlyk aga, maňa garaşjak diýmänmidiň-aý? Kazyýet barada gepleşelipdiň. Hawa, ýogsa-da ýadymdan çykaýypdyr. Bagyşlaýberiň. Ýörüň, ulagda gürleşeliň. Ýörüň, ýörüň. Onsoňam kän wagtymyzam galmady. Şatlyk aga, men düýn gowy birkemsiz taýýarlandym. Gaty uly bir üýtgeşik bolaýmasa çagalar biziňki diýip biläýeli. Gülnar hanym diňe orta mekdebi tamamlapdyr. Bu biziň üçin iň uly bahana. Çagalary ösdürip ýetişdirmek üçin alan bilimi kanagatlanarsyz diýeris. Aýlyk ýagdaýyna-da seredip gördüm. Ejesiniň alýan nepagat aýlygyndan başga pul gelýän ýeri ýok. Ol aýlygam özüne ýetse zor boldugy. Aýalynyň öýem ýok. Mejbury ýagdaýda ejesiniň ýanyna ýaşamaly. Öýlerem daryşgynrak. Şatga, keýpli görünýäň weli işleň düzüwda hernä? Hawa hemme zat gowy. Sen aýdyber, aýdyber. Şu ýagdaýlara serediňde çagyrar aldyk diýip hasap edäýeli. Görşüň ýaly eger kazy Gülnar hanymyň tarapynda bolaýmasa ýa-da gaty uly bir nätakyklyk bolmasa çagalaryň mundan beýläk seň bilen ýaşajakdygyna men söz berýän. Sag boluň.
Senem ony edil şänik döwen ýaly etdiňaý. Men işe barjak, seni nirde düşüreýin?
Çagalamy zadadar etmejek bolup, hor-homsy ýaşatmajak bolup, olary gorap saklajak bolup, ösdürip ýetişdirjek bolup elimden gelenini aýamadym. Şu günden şeýlägem olaň oňat ösüp ýetişdirmegi üçin elimden gelenini gaýgyrman. Belki maddy hal ýagdaýym kakalarynyňky ýaly gowy däldir, ýöne çagalamyň gowy adam bolup ýetişmekleri diňe pula bagly bolup durmaýanyny aýdasym gelýär. Olara iň esasy gerekli zat söýgümkä diýýän. Ýanýoldaşym Şatlyk başga bir aýal arkaly çagalama gerekli söýgini berip bilmez.
Çagalara möhüm bolan söýgini kakalaryň berip bilmejegi köre mälim. Enäniň ýa-da atanyň çagalara eýeçilik etmegi däl-de, esasy zat çagalaň gowy ýaşamagy. Muň üstesine-de öz aýalyňa ikilik edilýän bolsa, çagalaň kimiň ýanynda bagtly boljagy düşnükli däm, jenap kazy. Hany çagalar sizem pikirleriňizi aýdyň makaly? Ejeňiz bilen ýaşasyňyz gelýärmi ýa-da kakaňyz bilen?
Men ejemem kakamam diýseň gowy görýän, emma kakam bizi halanok. O bize ejem ýaly mähirli garamaýar, elmydama ýüzüni ajadyp ýör. Sähel zada-da gahary gelýär. Men ejem bilen ýaşasym gelýär. O hemişe meň derslerime kömek edýär. Meň bilen bile oýnaýar. Ýatamda-da maňa ertek aýdyp berýä. Hemem ejem, ejem bolmasa kakam maňa ertek aýdyp bermez-ä.
Bilşimiz ýaly, çagalar ýaş bolanlygy sebäpli wakalara ýüzleý garaýarlar. Emma olaryň kemala gelmekleri üçin ertekiden başga-da zatlar bar. Mysal üçin, maddy mümkinçilikleri, aýdaly, gowy bilim almak örşin gerekli bolan amatly jaý, kitaplar ýa-da kompýuterler. Bu zatlar ejeleri üpjün edip bilmezmikä diýýän. Has beterem, size beren resminamalarymyza laýyklykda, ejeleriniň alan bilim derejesi şu çagalary oňat kemala getirmäge, olary oňat adam edip ýetişdirmek üçin ugrukdyrmaga ýeterlik däl. Çagalaryň kakalaryny hem diňläliň. Gyssanmada aýdyber.
Men hemme zada göz ýetirdim. Men şu güne çenli aýalyma hem çagalaryma garşy özümi ýalňyş alyp barypdyryn. Bolup geçen zatlary aýalyma birin-birin düşündiren bolsam, bu zatlar bolmasa-da bolmazdy. Çagalar dogry aýdýar. Olar ejeleri bilen bolmaly. Men ähli eden işlerimi öz ýanymdan olaň gowulygy üçin etjek bolýardym. Ýöne Görşümiz ýaly edip bilmändir. Meň iň möhüm zady söýgini, mähri olara berip bilmändir. Aýalymyň bilim derejesi ýa-da maddy mümkinçilikleri pes bolmagy mümkin. Ýöne bular hötdesinden gelip bolaýjak zatlar. Onsoňam, men ähli zatlarymy şolaryňky diýip hasap edýän. Söýgiden mahrum bolmaň alajy welin ýokmyka diýen. Çagalarym goý ejeleri bilen ýaşasynlar. Olaň bolmaly ýeri ejeleriniň ýany. Onsoňam ýene bir zat. Belki Indi muny aýtmagyň hajatam ýokdur. Men birine beren sözümi ýerine ýetirjek bolup, öz nikama howp saldym. Şu gün men özümiň ýalňyşandygymy göz ýetirdim. Iň azyndan är-aýalyň arasynda gizlin zadyň bolmaly däldigini, Bir-birinden hiç zady gizlemeli däldigine düşündim. Gitdik. Şol siziň diýýän aýalyňyz Maral, Rejebiň aýaly. Bäş ýyl mundan öň oň meň dükanymyň gapdalynda naharhanasy bardy. Oň işleri ugruna bolman çökdi. Ol üç çagasy bilen güýzgyn ýagdaýa düşdi. Çökmegine, elbetde, özi günäkär. Pully oýunlar, erbet endikler, humar oýnaýardy. Şoň üçinem hiç kimden kömek sorap bilmedi. Men oňa kömek edýärdim. Rejebe eşitdirmen diýibem, oňa söz beripdim. Ýogsam men aýalyma-da, çagalaryma-da hiç hili ikilik etmedim. Käşgä aýalym azajygam bolsa, maňa ynanan bolsady. Amma, elbetde, bu ynamsyzlyga meň özüm günäkär.
Biz ýeňdik. Eý Allam, meň günälemi bagyşla. Kalbyma mähir guý. Saňa mynasyp bende bolmak üçin elimden gelenini aýaman. Dileglerimi kabul et, Allam. Aýalymy, çagalarymy gora. Olara gowulyk, saglyk ber. Maňa-da sabyr ber, eý Biribar. Amin. Geldiňizmi? Şatlyk.
Men sen hakykaty bilmän aýrylyşjak bolupdyryn, ýalňyşypdyryn, meni bagyşla. Wagt görkezer diýip giňräk bolmaly eken. Meň iň uly ýalňyşymam Saňa ynanmazçylyk etmegim. Çagalaň seni göresi gelip gitdi.
Kaka, kakajan, biz seni göresimiz geldi. Göresimiz gelip gitdi. Meňem sizi gaty göresim geldi. Aslynda siz meni bagyşlaň. Maşgala ojagynyň mukaddes zatdygyny gijräk göz ýetirdim. Şu günden şeýläk senden hiç hili gizlin zadym bolmaz. Näme etsemem seň bilen maslahatlaşyp ederin, saňa söz berýän. Men saňa hemişe ynanyp gezerin, Şatlyk.
Kaka çaltrak ýörsene bolsana. Gidip barýas awulym.
Serediň.
Ine şu suraty men çekdimdä. Oglum senä tüweleme surat geçek emin. Waý buň owadanlygyny.
Hudaýa şükür, ýene bir maşgala öz bagtyna gowuşdy. Siziň pikiriňizçe bu nädip beýle boldy?
Deňine salyh, gahar we kine ýürege ornaşsa bejerip bolmaýan kesele öwrülýär. Her näçe jan etseňem peýdasy bolmaz. Diýmek, bulaň gaharlary bir-birlerini ynjytmagy ýürekden däl-de, Hawa, Salyh. Olaňky ýöne bir gykylyk bolup galdy.
Ýeri, olaň wyždanlary näme? Soňy gezek gelende bolsa ikisem dymmaly boldy. Bu dawaň haýyr bile gutarmagy üçin olaň ikisem ýürekden dileg etdiler. Olaň ikisem men-menlik etjek boldular, gedemliklerini ýeňip geçip bilmediler. Aý, näme, o meseläni bolsa bäşinji ölçegiň wekilleriniň paýyna galdyraly. Beýik Allaň ähli işleriniň soňunda haýyr bardyr.